Мин ол киһи халыа диэн хаһарга көмөлөһөбүн. Эсэбиити кини тугун араас. Аха киниэхэ куһаҕан оҥоро, аны киһим наоборот киниэхэ үтүөнү оҥоро. Эсэ энергиялана диэххэ дии. Китайдыын диэн кытык. Аха. Это те чараас эттитин көрдөххө итини көстөр булаа дии. Холобураҕалар курдук. Оннотон наһаа улахан миха подвижка бэйэбин ырытан көрөргө, бэйэбин ылынарга ошо медитациялар этэ. Сөп тоҕо диэтэргэ Оша диэн ити кимин караты бар дьоно билбэттэр Оша диэн тух индус мин кини илэ көрсүбөтөм тоҕо диэн кини тоҕон касыраллаха өлбүт булла ди мен ити он төрт сыллаха кини үөрэнээч бастыкы чугас үөрэнээччитигэр мат хармжоти диэн индианкаға баран үөрэммитим

Дьэ, олен ол иккис күнүгэр бile ити дьон курдук буолуохпун баарабын эмиэ чэпчэкитик аһаҕастык кэпсэтэ аһамыны чэпчиэхпин баарабын диэн ыһыктан барамын ол күн дьэ үчүөйдүү үлэ барбыта онтон уже аха иккис ол күн аҥаара үһүс күн төрдүс бэһис күн ол ити биэс күн иһигэр олох атын киһи кэлтим ити сорунуун номну уларыйдаҕы диэ ыраастык олох

туох киирэрин курдук аха поток киирэрин курдук аха ол иннэ инник курдук маннык легкое чувство израильга дьаммын крещение ахарбар иорданга онно онно биһиэхэ дьиҥ өссө шүгі чувствуйдухпута ыарыһах кыыспыт мэһэйдиир этэ аралдьытар аралдьытан кээһэр чөө байтык туохха киирэн истэхэ аралдьытан кээһэр диэбиккэ сен болҕомтубат икини халлаадьы аха ато бу санкт петербурга он түөрт сыллаха кэлэн бараммын олох собстоҕотоҕун хытар хос ньымайдаабытым аранчыбаккына олох осознанно көрбүтүмэ кимниин далтыспаккына били улахан кимниин да кэпсэтэ хатаабат этим бэйэм испэр бартын оны олох атын киһи туруктаах киһи кэлтим оны тиэмник би таптал диэн бу ман мээнээх көннөрү кимиэхэ эрэ анаан тух маны просто хүрэ амарыллан таптал диэн тугун билбитим никому не предназначено ни для чего не туох да онтон туһанаары да тохторо буолбатах маннык просто таптал диэн тугу маны хараҕынуута ыарыыттан да тохтобо тапталтан тахсар диэн били халлааны күнү көрөртөн буолбатах просто просто потому что есть ты это ты что-то чувствуешь исискиттэн тахсар курдук аха как свет какой-то истибэйс вот аха вот онтон он бес сыллаахха эмиэ кэлтим он бес сыллаах кэлэн бара уже хайдара ожиданиялаах аны билэр киһи кудукка мен чуть туох атын хавас этэхэр онтон эти ош атын үөрэнээччилэригэр хажааччыбынан литмануны горкагалааччыбынан онтон оттон онно тиийбэт этэ

то ли женский семинар буолар диэбитэ бардыбыт диэбитэ ону миэхэ барда үчүөйэ диэ ону просто мана хачылаадьыбытым просто вовремя туора кэпсээбиттэрин дөйдөөн хаччыбын ылбытым аха типа отстаньте эрэ диэби курдук кэлиэм диэ баан аха Онна хадьыбытым, онно кыргыттарын кытта, саҥа кыргыттары кытта билсибитим. На самом деле ол семинартан мин тугулбытым дии. Бу үөрэтэһиннэртэн тугдалбатаҕым дьоннору быта үппүн. Потому что ити Питерга баран кэлбитим. Ол кыргыттары кытта көрсөн бара, ол кыргыттар наһаа уларыйбыккын

Я не буду рассказывать, мне надо только показать те. Когда вроде бы отстали, но ровно онно бар бир кыз участоктаах, туохтаах, онно чет терәһем булла. Давай үс күн, үс күн хоно өрүйөн ноһытабыт, давай бу помещение бар, төһө төлүүбүт диэн. Қаччы төлөөргін олар дей көрдіксе. Ону ол чэ афиша оҥордум баара сэбии ким эрэ кэлиэ диэн олохтостойная афиша оҥордум подругаларбын кытта хаартыскаҕа түспүппүтүн иин туһанным көҥүллээтилэр кирпичевайтык афишаларбын да

ити саас сылдьыбыт семинарбар сылдьыбыт кыргыттар кэлбиттэрэ аха онтон наастыммыттара аны элбэхи кэпсээбэппин ини гынын маны гынын практика оҥотторо практика оҥотторобун олох кэпсии охтаахпын диибин кэпсээтэхпинэ эһи чувствование ответөө диибин аха мин учуталым маткам жуть элбэхи кэпсээччитэ гынын жир

итини итини итини маны гыныахха дии гынана дьии диэтэххинэ биһи кыайан аккастаабаппыт диэбиккин сеп ол ити дьокускуга ону ман арааһына этэриэрбэр эбиһэт көмөлөһөр дьоннор баар болаллар тур идеябын кэпсиибин те киһи бөҕө мунньан үүрэ түбүгүрэҕэ һыддьыр буолар аха медитация бар дуу

Аны кыракам балаа ким да ыараххан да диэбэт. Туох да диэ ким да надо значит надо диэбит курдук. Хома массынааугамыр антан агалабыдан аха ыраастым суйабыдан женский кемпинг семинары табын дибитсе бана вот надо

этитии кэлбикку да оҥорон иһэбин били кэтэ ханаата уһуох наада дубима нахас эрэ хачча оҥоруом бу ити кэнниттэнин вообще нухуох аха бу төбө бэрки мас киирбитин курдук кэпси звоннуун а не конним по-другому били за любой кипиш диэби курдук оҕолоро кыралар бар оҕолорун дьиэлэрин кэргэннэрин барахан бара күүрэ тураллар бэйэн бу дууһан оҥороһартаан дии ол кинилэр даҕаны мин даҕаны били движение бе оҥорон тохтууждабыт тохыллаһортах ким дөйдөөбөтөп аны саам диэли улаккан үлэ бара тур чараас эйгэҕэ улаккан үрдүк үлэ бара турдаҕа дьэ холобура ити икки тыһыынча он биэс сыллаахха дьокуускай куоракка улаккан элбэх сообщество да тохтаһуоҕача Тэһэ барбыт нарол иннинэ ким Сайыына тэрээһинэ баар буолуон, Кондаков тэрээһинэ баар буолуон синди. Оны ол бии центр медитации арыябытчи. Хорох дьоннор медитация диэн тылы истөстө куттанааччылар,

Бэйэн эрэ бэйэн өйгүнэн сылдьан оннук табыллыах оҕо табылла. Өссө эми биир түгэн баара эми итиник хаҥарбаппын дьиһирдьэр кэмҥэ биир сетевой маркетинг чүөчэтэ били биир чүөчэм тохтуур этэ иннигинэ дьарыктанар этэ мин онно ол уруктарга дьэһдьэчү наһаа интересный уруктар ыытааччы биир деждана кинчемна диэн чүөчэһэ наһаа үчүгэй бу киһи организмын туһунан чубайты маны метафорично кэпсээччи иммунитет хайдаҕай прокуратура курулук индити чубайт наһаа үчүдүк истээччибин онтон аргыайды бүөмнээн кинилиин хаалан кэпсэтээччибинин ой эн биһиэхэ биһи бу кулуппутугар ону маны эмиэ лекция кэлэн ааҕыан этэ ити туһунан кэпсиэн этэ ээ хайдах иһин диэбит курдук саана олох ньукбунну сылдьар кэммэр арай куолас дьиэбэр аттахпына куолас онно бар диэн ол тэрилтэ аатынан бар диэн ону хайыахпын илэ олох өр күүм властный голос хэп барабын диэн ол тетя хуриебын аха лекция ааҕабын ыйы быһа ааҕабын дии мене бар таманнык бииринэн буолбат Эбиһээт миэнэ уһун тух булун наада. Ыйбаатаҕын ыйга атын нэдиэлэҕэ биир да кэлэн ааҕабын. Хаччылбаппын дибин ол гына манык туоңурум дибин. Ящик ол ящикка бары төһө угалларын онуктунар. Онно ол биир ый кэниттэн ол ящиктан кими хара туһаҕа туһаныахпыт диэн. Оны били аччыларга Васильев Антон баара ди. Добрый бобр ахан үтүө оҥорон тух Кини баара да? Кини онно үөрэммэт этэ, ол гынан баран киниэхэ биэрбиппит. Ол гынан манна эмиэ били кимиэхэ биэрэр биллибэт этэ. Били өйбүттэн ычча бу хаччына ханна гынабытчыт, суоттааппычы уонча тыынчы мунньуллубут этэ. Ону этэр буоллахпыт туох давайте хоруйун ким ханна гыныан баҕарар диэн. Ким эрэ

кыра-кыра хардыы буоллаа дьи оннук аха онто ити тутатына биле маннык лектор куду була хаба план ди родовой практиканы эмиэ биле эмиэ хаддары случайный байтик биир кыска үөрэммитим үөрэнэн бараммын биле кини кэпсиир мie хаатын картина үөскүүр буоллаа ди олен эмиэ по своему аха кинергече нучча органик онтон москваҕа кэлэн эмиэ чубаамын территориялаахтар

Эх, манна хомоппунньун баран хаалтым. Аһа, потому что то баран хаалбыппыный, тоҕо диэтэргэ ити тема роданы кытта үлэлииргэ арчыһарактаах оҕус булуха наада. Аха, ити харан хаалбыт куттарыҥын һыдьаллар. Аха, онно олох үөр баар курдута, ону били аха, үлэни ыыталлар, ол гынан баран салгыы үлэлэри барбат эбит дии өйдөөн көрдүм. Сөп? Олен Антон Саха сиригэ кэлэн баран уже хайдах эти үлээни ыытыллыахтааҕын уже халгы бэйэм өйдөоммүн онно ыытааччыбын. Ону дьоннор на тонком уровне ким эрэ өйдөөбөт, ким эрэ өйдүүр. Наһарбахы үтүк тахатааччыны смысл найдавать-то было. Они думают просто вот это дерево сделали, ага, предков вспомнили и все. А на самом деле в этот период элбэх кэлэр қаран қалбыттар кэлелер а дальше что с ними делать аха били көннөрү молитва аахпыттар үлэлээбэт оленити кемнерге холборити улустарга эм барар бар кыроголох ыылга түһээччи боқ тоҕо диэтерге бу практика болон инне же эмиэ сырсыыкалаан кэлэллэрэ оттон практика бүппүтүн кэннэ эмиэ сырсыыкалаһаллар этэ практика бүтэригэр уже бараллар олин мин үлэм ондук буолаччы эйин кытта аттыгар сыдьааттара ди хуох били накануне кэлэллэр ону били быдьаабыдьа мин оҕобор көмөлөс мин оҕобор көмөлөс инжегул хора хэтте буолан турар буолаллар эһэпеп барын хасын хасын дьиэ курдук олин кыроҕолоох дьиэҕэ түһээччи муох

Ити ол ата харбыт куттар дуу? Харбыт куттар, харбыт куттар. Ол иһин холобура ити кэннибититтэн сүүс балта өбүгэлээх болбу ийэбит аҕабыт ол кэнтэ сүүс балта киһи баар боллаган онтон бары харбаттар. Аха. Дьиҥ ыарахан өлбүттэр, көмүллүбэтэхтэр, хүппүттэр, ити били былыр өссө ыраахпа өтөхтөргө тоҕотохтууга дьон хаалан эмискэччи өлбүттэр сүппүттэр онно били хороҕоххо хороҕо били оспайын кэмигэр өтөхтөрө хаалларма баран хаалаллар дибары аха чумаалаабытын боллохторуна ону көмүллүбэккэ хаалан хаалаллар ол иһити быраҕыллыбыт өтөхтөргө үөр үөр куда эмиэ баалар ыдьаллар көмүллүбэтэх иин тухтар ол иһин оннуктар били үлэни мээнэх ахтан санаан иһин эрэ буолбакка аһатаан бэйэбитинэн туохтаан ыытабыт аха тапталынан махталынан миэстэлэрин булаллар ол иһин мин оҥорбут практикаларбыттан аҕыйах били үксэ хаалбат онтон эми биир түгэн баар эми практиканы оҥордубут арай кыс

көстүбэккэ сылдьар аттыгар һэ манамы кыыс кэргэннэннэҕэ дии ону кэргэнигэр күнүүлүүр уол абааһыта ол өлбүт уол абааһыта сылдьан эрэ ол блин аны абааһылар баар идэрэ ас атырабыыс буолар аһаан кэргэнэ кыыс кэргэнэ аһыыр аттыар олорон аһатырабыыс куртаҕа ыраах буолан хаалар һэ аһааны били хайда хайда өбүгэтиэм өбүгэтин били үлэлиһатыыр тоҕоро били онтары матрицатын көрбүппүт перекидка кармы ону ыйытан аар эдэр уол сылдьар аха ону эмиэ үлэлээммит родовой кытта үлэлээн ыытан кэспиппит ол аха молитвалаан иһин онно кэргэнэ үтүрбүтэ

шаман кудуылыныахтара минаары инникке ыҥырыахтара ити кирдээх үлэ ол гынан мин кирдээх билин наһа туох үлэҕэ бар аһатаабаппын тоҕо мин оннотуум буолбатах мин билем бэлэм бу даже бу хараһыт жартуохтар куһаҕан кирдээх сижин абааһылар буолбатахтар кэлэллэр көмөлөс диэбит курдук кинер бу Эйигинэн туһанаары буолбатах, аха, көмөлөс мин бу хаалбыт тыыннаах урдуспар хаалбыт туохпар вред аҕалыахпын баҕарбаппын диэн. Аха ол иһин кэлэннэр көмөлө миин куттаабаттар да хайаабаттар да кэлэн көмөлөс диэбит курдук. Аха. Сэ ол иһин ити били дух ырдаар развлечение духов диэн эмиэ били абааһын абаһаттан араарааһын диэн. Аха мин киттээх онума лавраларын көтөллөөпүн потому что ити тухтар

Ол кэнниттэн ити практикаҕын тохтоппутун дии. Ол кэнниттэн уже хүрбэһыллаахха, уже дириҥ бу это он тоҕус сылга был внимательцикалар была дьэ эмиэ внимательцы эмиэ тохтаабытым. Наталья Ладини тугар үөрэнэ дьутум онлайн Юлия Снеговая диэҥҥэ онно үөрэнэ мрам эмиэ бэйэм дириҥ көрүүлээхпин хэп эми аны быллаҕына онлайн үөрэнэр болон түүннэри үөрэнэбин алта инчаҕа быһа кэргэним сафрончик кыраччаларга кэргэним оҕотун көрөр хайыр үөрэн диир хассыр да эмиэ оҕотун көрөр мин утуйабын түүнү баһа үөрэнэн баран дии курдук сет онутан мин маннык идэлэхпин эмиэ кэлин уже ити ошен кэнниттэн били ити миэх эрэ буолбатах атын дьоҥҥо мин аада дии һэм онно эмиэ сразу минустарын көрөбүн ханна итэҕэс быһаҕас онно уже бэйэмин

ханна көмүллэһитарын кытта кэпсиир урукку олоҕор туохтан тохтаабытайын диэбит курдук ол иһин так мыслим ол иһин аны дириҥник көрөр бу онтон дьон үөрэтиим дии санаатым дьон үөрэтэр мин сразу эрэппитим эрэтээччибин бу Үөрэҕим мин бу ната Ладини киэнэ Юлесниковаҕа үөрэммитим. Ол гынан мин бэйэм көрүүбүн этэбин диэн. Сөп? Ол гынан баран кэлин дьабара үчүгээтик махтанан, үөрэнэн элбэҕи көрөбүт, билэбит тема кэлин интрига буолан за моей спиной били туох оҥоһуллан тахсар. Лена сыыһа кэпсиир диэн. ким эрэ миэхэ үөрэммит онтон снеговаяҕа баран үөрэммит онно вообще разница баар мин төһөм ээ били дьон дьүлэй буолар дьон дьүлэй буолар ол гынан баран ол кинилэр дьүлэй буола сылдьыбыттара иуда курдук миин быһаан таһаараллар ол аата мин бу наталья ладини методыгар үлэлиибин бэйэм көрүүлээхпин ол аата мин бэйэм метод оҥорон таһаарыахпын наада диэбит курдук дии просто толкуйга түспүтүм уже те даже мне некогда было кинилэр интригаларыгар киирбэппин некогда не до них диэбиккин бэйэлэрэ туора хааланаллар ким эрэ миэхэ хомойбута төрүк ким эрэ аһаалах короче страсти мордасти буолаһытыр кэмнэригэр мин өйүм анаан аха бу миин интен туоратар курдуктар аны ровно бу уже не квадрат а квадрат туох значениятын үөрэтэн киирэн барабын треугольник

ровно билет ылан баран көтөбүн көтөбүн ана джули по диэн нумеролог баар онно фестивальга тиийэбин онно же көрдөрөбүн манна миэхэ метод баар эми били бэбэрэр элим хохсама звание курдук буолла ди миэхэ подтверждение бер диэбит курдук эп тусыыха ду диэн Ону маннык көрбүтэ анна аһа биһи билигин нумерологтары түмээри сылдьыбыт аха авторскай методтары туохтары аҕал методтын кэлээр диэби курдук сеп онтон ары биир кыска били үөрэн аҕай хайыма били Галатина били тохтуба ата били опсай группа харуйбутума вот авторская тоже защищенная болар үһүбүт олох онно биэре сыдьыма диэтэ ити киса эмиэ били этитиинэн истэр курдук дьин олох миа личка орой баһалста олох инне биэре сыдьыма диэт ай хэп диэн бараммын ханна дальше барабын диэн курдукса антан дьэ Чурдан күнү быһа дьэ оннуман найаннаатыме Россиянан аха Россиянан Дивееваға да барар оны ханна гостиницаҕа икки-үс күн утуйбаппын дьэ кэлбин сиһилии хоруйда хоруйда хоруй буолан формула бөҕөтө формула бөҕөтө ол иннэ били уже метод тахсан кэлэр он трактовкаларын оруллаллар туох описание быһыыта таһата эссе дириҥээн туох ыйтыы кэппиэттерий бу тугу бэлиэтиэрий диэн итиннэ миэхэ били бастаан били бэйэбэр эрэлим уох кудук булла ди тугара баар тугара аха миэхэ көмөлөһөн пати иһи ааттаах дьоннор диэбиккун кинереме тохта хабыллан қалар олен итинтэн барытыттаһа буллаҥ барамын дьэ аха ону ити мен один буолбатах бо үөһэттэн аны билэбитчи ити ынах метатрон аха учитель учителей аха один из первых и последних архангелов бэйэтэ этитиитинэн барар бололин били академия метатрони была ди оказывается ти эми еврейдер эти метатроны инага убастылар тухтулар то ден кини били любой астролог ылымматтар үксе астрологияны эти арааны үөрэхтэрэ эти от темных диллер а именно иенах үөрэг астрология от бога диэн аха именно таҥара аттыгар олорон хоруйбут киһи боллаа ди ол иһин ити интен кэлбит үөрэх ол иһин биһи билэми эти внимательцы аан бастакы күннэргэ эбиһээт бу хайдах айыллыбытай бу сакральная геометрия бу формула хантан кэлбитэй не просто с потолка ди не просто бу один два три девять аха бу ити демоническая ос аха аха да дивити диэби кудукчи дьэ ити үһүс чыгла төрөөбүттэр бараманныктаргыт тенник диэн оннук болбатах итиннэ прям сакральная геометрия туох туох кэнниттэн үөскээбитэй бу тоҕо триединствоны триединство кэнтэн тоҕо алта буобута тоҕо хэтте буобута тоҕо уон үс буолла бэми клетка дилиз гынарын кудук дириҥ да дириҥ информация. Цак олен бастакы курстар бар тоннуктан хагалынааччылар. Оны өссө дириҥник ДНК туһунан как сәргімпар бабыллыбыта. Еще не время быһылақ диэн. Аты билигин кэләрігін. Олен, олен эти доробия туһунан, ДНК туһунан наха кепсихпин барда кон токтотон кээ курдук аха пока не время потому что итинне наха дириҥ элбэх информация этэ про ДНК и прочее тенник онтон ол ити методтаах сылдьыбын онно атын эми чурапчы кыыһа помощница эми один один матрицалаахат ол кыз кэлэрбэр уже хүрбэйтте киһи ученик олорор хүрбэйтте киһи хүрбэйтте киһи

Ол гына маттан аха били аһар эрде аһатаан көтө илик чычахтары ылан бырагаттааһын кэлбиккут иһин бу билигин Дьокуускайга тиийэммин чычахтарбын көтөргө үөрэтэ барыахпыт дии. Ол иһин мин эми билигин соҕотох булбатахпын. Кэм-кэрдии сэмиэ кэм уларыйан иһэр, кэм-кэрдии олох эргиир эмиэ устан иһэр диэн. Эйигин эмиэ билигин биир

миэхэ була били ыгылыйы кудук ботох эмиэ били кыдьык таҥара дьэн иһэр курдук эрдэрэ орун орунугар курдук болода ата оннук оннук буолар аха ону били көмөлөһөр кыдьык чахчы миэн кемере бу идден иһэр курдук ата ми курдук болар ди ол иһин махтанабын от итинне эмиэ били эрэл эрэл били эрэл

Нигиттен тахсар тоҕо дин эйигиттен эмиэ баар. О ити дьайсары этэбин. Бу бээн эмиэ эн ону хайдах быыбар оҥороргуттан эн бэйэҕиттэн эмиэ быыбар оҥороргор эмиэ уже этэбин предопределенность курдук бар. Например заранее оҥоллуб холобура ити ол аҕыс үөрэнээччи калиэнининэ уже эн өйдөбөх тоҕо ити сим этэбин хочу курдум аха калем типа отстаньте девигут а на самом деле там уже прописано

Ити нимээн өбүгэлэр эрэ кытта сааһыланаан буолбатах. Били туох диэн информация баара миэхэ туох диэн итини эрэлэ ыытарга вход врата арыйын диэн ол врата эмиэ били наар аһаҕас буолбата хабыллар кэмнээх били нууччалар оҥорор враталара кып кирэтэ киирэр оҕо кута киирэр хаҥа

А так как наһар баккаран турар буолан киэҥ врата надо диэн. Надо чтоб их оптом чтоб отпустить. Они маннык ага. диэн полукруг. Полукруг. Хэп ити не толкуйдуу дьэ ону же форма хакастаатыбыт онна сатаҕа барбыппыт группа кыргыттары кытта. Арай биир кыз утуйан күнүс хайда утуйата эмискойон турда оны Лена Лена тебе передали чтоб ты переделала этот. Ага. чтобы ты переделала аны би мөлөһөөччү Таня диэн кыстыманы көрсө түстүбүт а мы а мы а мы знаем мы уже форму заказали где подтверждение ол иһин чинник эмиэ информациялар ага да диктикуд холору би мен уже полностью билебит что это правильно ага били даже правильно болды ону болохтаах диэн уже болохтааҕын курдук били үчүгэйи диэн мен

олох итинник кэмнэргэ когда мы даже получаем подтверждение биһи өссө намтаан биэриэхтээхпит чуумпуруохтаахпыт эгэҕэ баран хаалбаккына аха түөспүтүн тоҥсуна тоҥсуна оле инник кэмнэргэ били төһөнөн намтыыбыт отчуонан эйигин тэпси хатыыр дьон элбиир аха олен тэпсэр дьоҥо кыһанымых канада тургутуу олох аттыгар баар дьонун таҥнары тылынан өһүнэн бу кэйиэлээн аха

да конечно ыарыылаах оҕус түгэн аха конечно ыарыылаах ол гынан баран били болҕомтобун итинни били ыарыыга маннык не сыпать сольнорану диэби кудук чи а итини бураананы эмтиир гына мин болҕомтобунатын гууруухпунна маастаныахпун наада ол бааспын хаста хас буолбакка ди аха маас көрдөнөмүн ол маас ылаатым атыңа болҕомтобун уураммын мин онно эмтенэбин ол иһин аралдьыйыы наада диэн этэллэр дии. Ол гынан аралдьыйыы эмиэ ол үҥкүлүү, арыгылыы, буолбак аралдьыйын эмиэ дух развлечения качествот качествотын көрөханар. Эбиһэт эми бэйэҕин кытта иһиллэнии. Отон били хин биир духовная үлэҕэ дьонно тургутуулара наар ырахан оҕус болар. Тургутуулара онна төһө духовна хайдан истэхтэрин айы өссө ыараан иһэр курдук. Аны быллаҕана, холобур, эти ыарыынан тургутуу, ыарыынан тургутуу эмиэ бэйэтэ туһунан искушение. Били эттэригэр, сииннэригэр поплотин олорор дьоннор эмчит көрдүллэр. Целиитир, онно даже бу молитвалара, көрдүһүүлэрэ эппин эмтээ диэбит курдук ти. А на самом деле дууһабытын эмтээ, бастатан туран дууһабытын чараас эггибитин эмтээтэхпитинэ. Туох бар причина бас барыта чараас эйгэ хатар бастатан туран онтон тиһилэн кэлэр буолар бу эппитигэр болҕомтунаха күүскэ уурар боллахпыт эппитигэр эрэ эп кини эрэ важно кини эрэ туох конечно кини важно эп ол гынан баран маннык бу дууһабытыттан духпутуттан арааран туран киниэхэ эрэ болҕомто онно куһаҕан триединствонан тутаарыттахпытына бии холобура эти духовные били хвитоидар иҥин хаан да идеально кристально здоровый булбатах атлere төттөрүтүн наһаа ырыаттар ол иһин кинилэр төһөнөн ыаддыр кэмнэригэр кинилэр тапталлара күүрэнийэр олоххо олоххо тапталлара күүр ол гына ман кинилер бу не предают душу дьяволу ради здорового тела аха

бу аҕабыт араспаанньатынан тугун бу удьуорунан хуруллан турабыт олен холобура аҕабыт араспаанньатыгар обязательно онно хуруттарабыт потому что в книге жизни биһи биһи ол ол родунан хуруллан турабыт ол тугуна олен холобура эн например кривошапкина аатынай дьэһдир булаххына

ол гынан бар били мен аха били родовой системаны кытта били алтыстыбыт махтанныбыт ол гынан биһи куппут куппут родовое ураты аха оле мандайы туохтаах

киэҥэ арыллан иһэр ити куттары бу кыайан харан хаалбыт куттары да кэпсэтэр ити олус интэриэһинэй тиэмэ дии саныыбын ити өлүү туһунан өлүү олох ити холобура семинар ыытабычы Дьокуускайга параллели духовности диэн итинечө баайтекитини кэпсиэхпитсин тоҕо диэтерге карма прошлых жизни диэн архивный видеоролик бар ютубка ол бар ол ол начальный стадияһабыз а то буллан бу бил икки күннээҕи семинарга олох өссө диренник по полочкам логически бу итэҕэр ханна дири бу религия ханна дири бу тоҕо биһинник ахын бир кто я ден понятие параллельный Оно параллели духовности диэн эми мээнэ ааттанылбат тоҕо диэтэргэ ханнык духовное направление ханна тиэрдэрин вот атаадая били пути бартын уруһуйдаан кэпсээн быһааран чочуйан кэпсиэх онно иккис күн барта практика болуо бастакы күнэ теоретическай күн суббота болар онно баскыһыня болар Батайын он иккис он үһүс күннэригэр дьоммут эргэбитин кэтэспит дьоннор элбэхтэр эһигини күүтэбит ол кэнниттэн үөрэхпитин саҕалыахпыт ол иһин бу Елена курдук муударайдык инник дириҥник көрүөххүтүн истиэххитин бэйэҕитин бу кырдьык да чахчы барыта мииттэн хаҕаланар эбит туох баар бу түгэн олохпор буола турар барыта миин кытта ситимнээх диэн истибиккит буолуо элбэхтэ ол истибиттэр оҕолор ол эрэн бу чопчу хайдах эн ити туох туохтан таххара ити наһаа үчүгэйдик семинарга бастаан теориятын онто практикатын биллэн турар киһи үөрэххэ билэр дии үөрэххэ биллэҕинэ үөрэх диэн аhaa үөрэх диэн биһиэнэ барыта практическай соҕус булар дии дьыһыттык практическай соҕус булар тоҕо диэтэргэ

Эп, онтон наһайда билигин биир биир бырыһын биир киһиҥин өйдөөбөххө барыан син биир икки киһи буолуон син тоҕо диэтэр үгүтэй олох слепой то это для баланса для равновесия оннук дьон баар буолар холобурга да аһаларга дии ол эрэн били киһи ыраас бу началта чисто намерениелаах кэллэҕинэ олох эффективнай наһаа үчүгэй тохтоххор хаамай бастатан туран чисто намерение буолар хороҕор били мен намерение да ох кэлиэхтэрин били информациялылар аха ыраастык били эрэллээхтик ити бар чисто ыпыраастык кэте ханаата хоох да күүскэ кэтэһиитэ хоох кэтэһиитэ да хоох аха меха быырыла аха мин туора били ыйтыылардаахпын

сүүрэнкилээн өссө как-то кириэххэ наадада перроҥҥа тохтон вот олейнанник бүгүн кэпсэттиби баайа да атаатыбыт хин үөрэнээччи болугун үөрэнээччибит даҕаны эмиэ оччо тоһох курдук онон ча аныгыскы эфиргэ эмиэ тоһу метин тирэхини тиэмэни ырытыхпыт ыйытыы бар тахсыа астыас кэс